Billahi gaaffii bara meeqaa yaadadha billahi aleek. Laa duraan si gaafadhe ati hin dhihumaan tanan si gaafadhe ati dhaqi jaarsa kanke an dura nama biraa heerumeetiin qaadii godhadhee heerume nikaan qaadiin bu'e naanin kaaniin na hiiki jee gahuun na hiike ati kaan irra jatu jii jenne natti himtee dhiyoon tana si gaafadhe.
Bar naa galtee nama hedduu gaafata waan ta'eef ila gaafiin tiyya tana. Jennaani gurbaan ga amma ka wajjiin jirru kanaattu akki naan jee akkatti kunoo shayni hin ta'uu ja'aa rajatu jii na dadeeffadhuun jeen jennaan nikaat qaatan si godhadhe warra keessan irraan si fuudhe nikaa maaliif si deeffadhaa naan jee haala kanaan yoo wajji jiraadhe amma haraami moo akkami ree tanan si gaafadha. Mee gaafii gaafadhu obboleetti bifa haarayaan waan duraa dhiisi gaafadhu amma. Ka isaa nikaa duraan jaarsi dura na fuudhe gaa rajatu ati nikaa kana qaaditti na heerumi nikaan qaadidaa hin ta'u je'ani rajatu je na godhadhuu na deeffadhuun jeen rajatu je ammarra.
Obbolee omee dhageeffadhu ani ina fakkeenyaaf bifa haarayaan gaafii duraa dhiisi akka waan hin dhagayini ani amma Hayyee gaafuma ammaa tana si gaafadha. Gaafii ammumaa tana si gaafadha qoy. Nikaa rajatu ji Bifa haaraan na deeffadhuun jeen nikaan duraa sun hin jiru jaan akhumaa kee nikaa namaa wajjin waan heerumeef hin deeffadhuu duraanin si fuudhee naan jee haraama moo akkami haala kanaan amma wajji deemuu Seeran isaa seeran gaafadhu ustaaza yaa achi. Wal- Gaafii gaafate Khair qabna. inshallah. Ani kasiin jedhu mee dhageeffadhu. Mee bifa haa ati lafarraa kaa'i gaafii kee gaafadhu. Gaafii ammaa dhiisi. Ayyee, Ani duraan is- heerumee jira ila akkana akkana jedhe. Hayyee Ustaaza dhiyoon tanan amma laa duraan heerumeetin an nikaa namaa osoon qabuun qaadii godhadhee warri keenya qaadii narraa godhee heerume jaarsa ka bira. Mee qoy ka xayyib amma habba habba ati tanaan dura heerumtee jirta hayyee. Qaadiin godhadhe nikaa duraa san ifirraa oso inni nan hiinne naati hiikkate. Qoy nikaaha duraa san qaadi si hidhee si. Ee qaadiittuu na laa abba kiyyaan na hidhee qaadin na hiike gaa irra. Ee akkasi kunoo akkasi ani tanaan dura abbee nikaaha si hidhee qaadi si hiike Eekka sitti na hiikee. Hayyee.
Na hiikee qaadiitti na hiinanin ka biraa heerume amman jaarsa san dhiisee egaa firra. Xayyib bareeda qaadii wagga si hiiku sani qaadima seera qabeessa si hiike moo moo qaadii dunyaa humaa huma warra gaafatee jaarsa kee Laa qaaduma gaafatte.
maallaqa nyaatun na hiike maallaqa fudhataniituma na hiikan irra maallaqaan. Xayyib nikeenni sun bu'e moo hin buune hoo mutaakkida gooteeree ustaazota gaafattee. Sin gaafadhe gaadii yoon tana nama biraatii miti. Xayyib ani ka fakkeennafi yoo qaadii sani qaadii dunyaa yoo taate nikeenni hin bu'u siin je'e? Ee akkana naan jette ati dhaqii jaarsa ammaa kana rajatu ji'ii na hadiyeeffadhu je'iinii naan jette dhiyoon tana. Kalaas akkasuma. Yoo fakkeennafi qaadiin mallaqaa ka buusu taate nikeenni duraa sirraa hin buune nikaaha duraa san akka si buusu godhii. Sun na buuse bar na buuse gaa amma ka duraa sun na hiike gaa afaan isaatin deebi'e amma egan heerume na hiike bareeda ta'e ka duraa si hiike ka duraa jalaa Ee. kuffifne amma ka haaroyni hoo maal ta'e?
Haaroyni gaa amma kana rajatu jeetu maa si deeffatu naan hin jenne reet dhiyoon tana.
Kun ka haarayaa kun nikaa si hidheemi? Si hidhateemi? Duraan na hidhe gaa inni osoo qaadimatti gaafan heerume sani eega hiikkadhe heerume kun na hidhateetuma na fuudhe gaa amma warra keenyarraa odo nikaan kuuni jiruu na fuudhe gaa nikaan kuuni hin buunee miti ree qaadii maallaqaati. Bareeda had xayyib osoma ka duraa sirra jiru kun nikaha si hidhate hayyee. Ee ee akkasi ttee. Xayyib amma nikaha si hidhatee jennaanin amma ka ammaa kun rakkoon maaltu dhalate ka duraa sun silaa si hiike sa? Amma na hiike gaa egan kana heerume na hiike ee ka duraa na hiike amma. Bareeda ka ammaa kun nikaha si haa hidhatu ka amma. Dide ree nikaha kiyya duraanis si dadhebiif haaraan sin hidhadhu taa ii jaalattu bultii tante keessa. Dhugaa qaba innillee bar dubbitu haaraya itti ta'e bar suuta faamsisan laal leenca kiyya anillee homaa sirraa hin barbaadu nama lama qofa walitti finnee nikaha haarayoomfanna malee mahrillee sii xiqqeessaa homaa sirraa hin barbaadu anaaf si yoo halaal taane jedhanii suuta faamsisanii bar numa Duuba didaa hogga dideyo hogga dideyo bara dheengaddaa gizee akkanaa na hike kuun jalaa kadhadhee dadhabe soomana bara dheengaddaa na hike kuuni. Obboleetti wanni inni jiduufi dunyaa faa sodaatuun mala homaa homa sodaatu hin mala jirtu hin jeen waan takkaa umaar illee homaa naan godhini anni kuma kiyya naa qulqulleessi hin jeen ilmoo faan nu idduu dhufaa jeetin kadhatu jira wallaahi sodaa takka hin qabnu. Akkas ilaali yoo kafa dubbiin akkana taatu taate itti nu dubbisiisi yookan nama inni jaalatu itti si'i silaal alaa tuulu homaa waan guddaa miti nikeen hin jaddatatamaa hin sodaatin jeen.
Mitilatti yoon dadhabe faa jechumaaf si gaafadhe akka sharatti yoo inni kun na dide isa kana laaletin addunyaa akiraa dhabee wajjin jiraadha moo akkam jeetu manga. Nama itti siisi jedhee mire obboleetti anaayyuu itti siisi itti dubbadha rakkoon qabu jedhee bar bar na sodaachifte rajaa tuun si haa deeffatu jennaan bar yaa rabbi dhiifama mana dhufe jee bar anuuyyuu.
Khalaas hayyee abshiri jazaallaah khayran galatoomi. Hayyaakallaa.
Hayyee. Warri itti aanu baarakallah.

Shamarran gaafa heerumtee jaarsa isiitiif waan inni ajaje yoo hin guunne ta'e jennata hin seentu. Amma maatii bira jirtutti immoo abbaa fi haadha isiitiif yoo ajaja jaraatiin bulte kabajaa jaraa qabaatte kan jennataati jedhani. Garuu ani jaarsan qaba. Jaarsi kiyya aarsaa aarsaa Yaa ni gaafanni yookaan ibidda kana kan naa qabsiisi naan jedhe ani waajibum waajiba keessatti naaf hin jiru anin fedhu hin godhu waan kanaan jedhaani sana irratti an ittiin qabsiisuufin jettanu garuu immoo kadhees nan dadhabe akka intala islaamaa tokkotti hin aarsinii jedheeraan ani hin aaran takkaa irra kaa'ee hin beeku yaa ni waajibummaattii qaba. Wasalata obboleetti dhufteerti akkasi. Jara keenna jaarsa farshoo dhugu, jaarsa shiishaa dhugu, jaarsa sijaaraa dhugu, jaarsa homaa homa dhugu dhageeffadha. Kanneen tole hin jedhan, kanneen hin gargaaranii bar. Jaarsa wanti keessatti gargaaran waan Rabbi halaal godhe, waan Rabbi gartee ammallee subhaanahu wa ta'aala jaartii irra kaa'e akkasi gargaaran. Mush sijaaraa qabsiisii fi farshoo itti fidii miti dubbiin. Akkasi waan halaalaa qofa keessatti tola jedha ati obboleetti. Yoo inni salaatii siin jedhe ni salaatta giddiin. Yoo inni zakaan kennatii siin jedhe giddii kennatta zakaa. Salaam alaikum. Waalaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu.
Gaafii takka qaba ustaaza namni dubartiin silattuu nuti soomana soddoma keessaa laazima muluu soomnee hin dandeennu ka awwalaas qadaa kafallee Har'a yoo qadaa fixe itti aansee odoo addaan hin kutin yoo shawwaaliin irratti jammare rakkoo qabaa ustaaz?
Rakkoo hin qabu rabbi si dandeessifnaan qadaa fixxee shawwaaliin bismillah jettee eegalta.
Gaafii lammataa ustaaza nikaa yaani ani nikaa yommuu hidhatani Fakkeenyaaf nama yani ka homaa hin qabne tokko jechuudha. Nama amantii biraatirraa karaa amantii islaamummaa dhufee fakkeenyaaf ammaa gizee nikaan hidhadhu yoo shahaadaan shahaadaan kiya kun nikaa yani shahaadaan kiya wanni siif taha wanni naan jedhe
Islaama ta'e. Hayyee. Islaama ta'e.
Ani immoo amman tan abbaa manaa yaanii eh, abbaa manaa godhuufan fuulduratti inshaallah. Akkas itti heerumuu barbaadaa kiristaana irraa inni islaama tahe ati itti heerumuu barbaadda hayyee. Ee garuu immoo inni ka nikaa ka ka namaaf kennan san hin qabu shahaadama sii kennaa shahaadama kiyyatu iyyuu intinii keeti naan jedha ishis afaan keessa na waan Haa inni ma mee dhaggeeffadhu kaa bareeda inni mahrii hin qabu wa maana kiristaana irraa dhufe hiyyeessa waan qabu jechuu. jedhe. Eh, Inni kee eessaa waan qabu Eh, wanti eh, maarii saas. Asee, wanti inni maarii sii godhuu barbaadu maali?
Maariin tiyya qur'aanumaa fi shahaadaa tiyyaa naan jedhe ustaaza.
Maa shaadaa siif qabate shiloon kisa akkam jechuu shaadaa hanjaa lubbuu ofii qabate wanni maa waa sii kennaa jira shaadaa Shaadaan akkasitti ilka shaadaanaa jecha duruma dhagee dogongora guddaan inni sii jecha yoo ka islaamaa jiraatu taate dogongora maanaa ha jarana warra islaamaa waa beekuu qaba malee akkas eddaa sanii miti dhagayi qur'aanan yoo qur'aana beeke fakkeenyaaf aayaa baqaraa takka agartee alamraaniin suuraa tokko si barsiisa jedhee nikaa si hidhachuu danda'a akka maharititti si barsiisee jechuudha. Yookan immoo utuu wly sii seentee akka si barsiisun godha laakiin shahaadan maal nikaa sii irraata shahaadaa miti barsiisudha.
Ven hin ta'uu jechuudha.
Shahaadan hin ta'u shahaadan nikaa hin hidhatu ka nikaa hidhatuu Maal maal jedhuu? waan si barsiisu ati shahaadaa duraan beeytamii Ee nan beeka laa ustaaza. waan sii kenna ree alhamdulillah ati duraan rabbi tokko jechuu beeyta muhammad ergamaa jechuu beeyta kana waan sii kennu hin qabu. Wanti inni sii kennu Qur'aana si barsiisuu danda'a. Qul A'uuzun si barsiisee, Qul Huwallaah si barsiisee, saniin mahrii si hidhachuu danda'a.
Yaani namni waa qabne tokko maaliin hidhata ree ustaaza? Ati ka itti heerumtu, sin atuu ka itti heerumtu sin dhibne akkami ana nan dhibu? Maali noratu heddu silka waan qabne kun. Bar na gaafattii bar deebitee si osoo sin dhibin akkamin nadhi boo'ichuu ni jiraa bar.
Maaf kee richaadha ustaaz miskiinatti rabbi inni heeruminaadhaan yoo ani qabaadhe hoo. Yoo qabaatte itti kennitee hoo tanaan maarii na hidhadhu hin jettuun hiree maa nu maa nu dararta alhamdulillah rabbil alamin. Maal rakkoo dheeraa nasitti.

Akka addunyaan jiraachuu qabdi jedhan. Yoo addunyaan hin jirre qullaan qullaa yaabbate rabuu saalfate waan jedhan tokko jira bar rakkoodha. Laazim yaa ati qabaadhu yaa inni qabaadhu. Ayi nama tokko bira hin jirti alhamdulillah barakaa itti Yaa argatu. Rabbi akkana kunoo tana barbaanna. Inshaa Allah barakaa rabbi walitti isin haa urgeessu hayyee. Gaafii biraa.
Amin.